anyone you want the woman dey sell am and he come dey date one girl wey dey sing for edo kingdom dem dey call that one beyonce of edo state her name na esther and also known as woman of song the woman of song is the woman that do something hey yeah and that destiny He come carry his two left legs give Destiny Etiko a camera of na camera wey movie producers dey use. That camera worth like thirty something million naira, twenty something depending on the one. E get different different packages. As he give that camera to Destiny Etiko, one day they come carry Destiny go fly boat. I come begin dey pray for Destiny Kpekus that day. I come begin dey pray for that Destiny Kpekus. I come begin dey use the chains, the heavenly chains come begin dey send destiny kpekus i say today any this destiny bagua can never see destiny tiko kpekus i come cover the pl- destiny tiko with the obra jesus you so as that thing come happen my wonderful people this man was dating the second woman called esther the woman of song publicly everybody fit don't know them and that one dey do like this buga oh eh eh buga as in person wey dey dead destiny as the person wey dey dead the man wey be dey wey dey behave like goat he goat eh but who knows will i blame them do i can i give her what the man is giving to her do you know whether the man is maybe those one that knows how to give head you know those one wey go dey all i hear is the all i hear

You no see any young boy use your money buy. You no see any single man use your money buy. Na person husband wey you and am go dey share 50-50. Are you okay? Why? Because you fit Reboka. Aboki na sa, everything get in a KK, olo, K, olo. I can't begin to ask myself, what thing that happened? So, this guy can't go say he go marry Esther. He come marry Esther, the second wife. The day where they marry that one, if you see the face of the first wife the first wife come look like person wey dey work for machari if my grandmother my grandmother dey call am machari come look like person wey dey work for machari hey that very day na like this the wife dey but you know say later the man come bring them, make he show us say him be good husband so he go come kiss this one like this he go turn the other side kiss the other wife you know they were there na smiling like people wey dey total wey pick counter for road i say this marriage wey i dey see e no go last as this man come carry esther enter house omo the love come change o oh. the man no give attention to esther again He come begin dey go outside dey chase other girls He come dey follow the first wife anywhere e dey go e go follow the first wife and the se- first wife sabi do shakara too much every time the woman go and the husband dey go enter snapchat the woman go dey wear something wey dey show almost her drawers or wey other the and and the woman sabi do shakara i say my dear sister if anybody want to collect your husband just go and follow that woman see the way she dey dress Well, old fashion made the second one, if eh, you know, by the time you dress somehow, down, your husband will look back and say, you know what, I'm going back to my place. Nge kuli la kuru nemo, nge kuli la kuru nyema, nga si aneme hewo. So now,

if somebody wey be deaf and don provoke you go dey hear the woman come provoke come begin dey vex na she carry her two left legs come social media come begin dey cry come begin dey cry you know come dey tell us how the man dey go outside my dear sister you are not supposed to complain whether the man go outside you were doing it to the first wife of this man

She come begin dey say, you know what? I am going back to my father house. Alamo, Ijemo, Ejemo, Ogomo. I dey go home. I dey go home. I don't want to marry again. She pack her bag and baggages and left the marriage. Say she no wan marry again. Immediately she left. This same man wey marry her come ignore her come dey behave like the woman kpekus dey smell ogri ogri or whether the woman dey put up babatawa inside her kpekus or whether the woman no dey clean her bum bum if she go toilet come dey treat her somehow somehow all of a sudden the man came back immediately the woman left the man came back i come begin dey beg the girl you know i love you You know this one. In fact, I will come and pay your bride price the second time. I will come and marry you again. Immediately, the woman do already agree. Now she come carry her two left legs, come begin the dance on social media. They tell people na Toto wey sabi school, na that one that they pay double pri bride price. I be waiting she talk. Eh, she was praising herself and her Toto. Say na better person where she be. Then they marry her two times. Don't tell me say the man want to pay your bride price twice.